met ar poent-se em boa staget ar bloavezh eizh ha daou-ugent on savet d'ober staget d'ober pezhioù-c'hoari amañ 'ba he natañsoù ya 'ba en hangarioù 'ba natañsoù ya pezhioù c'hoari abadennoù hag a veze tout e brezhoneg penn-ha-benn. E veze er pezh-c'hoari, alies e veze er pezh-c'hoari greg ha Youenn Drezen pe veze pe gant Charles Priel. Pezhioù-c'hoari veze ha kanaouennoù veze koutanennoù. Me gave reiñ ar c'houtanennoù.

Hañ ? Erru 'neus bet ivez ? Errun, ya, ya pemp pemp pemp c'hwec'h vec'h kwa, vez graet. Ha gant gant ar mestr ar programm partout kwa. Hag an ekip a doa, a oa tout resko. Met an dud a deue eo tud pep kontre, eo tud ar c'hontre a deue un hini bennak all a deue ivez er c'hontrioù all. Gendall e-se tout tout reskoit a c'helle gwelet an abadenn. Ya, ha tout 'veze brezhoneg daoust ya. E piv a rae a c'hoarie neuze ar pesoù-c'hoari. An diramerezh, ah ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, bezañ vet arruet meur a hini deus a Youenn Drezen. Youenn Karkaon an Aotromer, arruet a Youenn Raz a Gelwe.

Hag Andrek Kaset em eus bet hiroc'h kalz neuze da da Goulc'han Kervella. Goulc'han Kervella a defe bezañ bremañ e soujal ober el levr penn-ha-benn, quoi, levr bras paria diwar-benn an teatr, quoi, diwar-benn pezhioù-c'hoari. Ya, abaoe pell ar Margel ar Mont betek bremañ, quoi, pezhioù-c'hoari. e Bro-Leon. Ah, ya. Setu un dogledig int kontañ din dibab neuze m'o kaset din en dek pachennad m'o kaset din. Ah, ya. Ya, e diwar-benn euh, penaos eo bet komañset ha peseurt re hag al listenn eus a be- bezañ am eus marteze paseañ hanter-kant pezh-c'hoari ha- al listenn anezho. Al listenn eo ha merket a fas dezho pezh-c'hoarier zo ezhomm evit pep hini ha merket a fas dezho peseurt stil, peseurt istor ha, ha pe zo da blijout pet maouez ha pet gwaz. Kar ar goumoù-saman euh,

D'ober pezh-c'hoari a ra. E Kastell omp bet ivez ober hervez. Komañset oa goude Pêr Chapralin da ober evel e Kastell, d'ober biliadegoù, met sellomp ivez. Setu omp bet oc'h ober ur biliadeg e Kastell evit, evit uh, diskouez dezho. Ha, hag hini ez eo bet deuet da welet amañ hag int bet staget d'ober evel e Kastell. Met n'eo ket pad e pell, kreden ket. Amañ e vez pad betek bloavezh tri hanter-kant.

ar bloavezhennoù-se e oa bet staget d'ober evel Maria Prat e-barzh Lannuon hag e strollad all a yoa tud ober skol, skolioù publik e-barzh e-kichen Douarnenez er C'hap, e ti bennak.

Setu bezañ cheñch-se. Peogwir kestion al loazir oan responsabl d'ar cheñch-se, ar cheñch-se evit al loazir an dud niver a-maez kwa.
Hag vizen favenn da goulenn diganin warnahe. Hag goude emañ re a labour gant re abalamour emañ o tont bet n'eus eur ebet, ne ran ket ober tout gant ar velo.

Ya, Lomi Kergourle. Hennezh zo bet lakaet evit Kerne ha me evit Leon e chom. Ma walc'h eo Leon. Hag bezañ am eus bet heuliet strolladoù tud, quoi. En daousek bennak e vezen e teskiñ e teskiñ dezho sini ha dañsal.
Daousek bennak eus ar Blouganou betek betek Serran. Ya, Plouganoù vezent, hag e Sernan vezent ivez, hag e Kastell Montroulez ar sko, Kleder, e Kleder, Ploueskat, Plounevez-Lokrist, Landerne, ya, tout ar re vezent a bep eil oc'h ober un hanter-dervezh da sul, gato ya, ya, deskiñ eo un hanter-dervezh.